Firi nnɛ rekɔ ma mma obiara nstrɛse wo. Wowu a, na ɛnyɛ ɛno ara no. Sɛ woma yɛde wuo hunahuna wo a, deɛ Nyame se wobɛyɛ wɔ wiase no, wontumi nyɛ. Ɛnnɛ fa biribi wei hwɛ yɛn bo afutuo wei mu. N'ano yɛ a ɛna Karma president a dodoɔ no ara nim sɛ yɛfrɛ no One God, ɔtenaa simpie anim de nsɛm wei to dwa. Ɛfa yɛn dɔkta baako pɛ, yɛboa Agyekum Francis Nsoh. Aberanteɛ yɛfrɛ no. Eh, yɛbu a Agyekum Francis. Eh, wotie ne yie. Na ano me kaa n'asɛm. Ba mebu ne bɛ na mankɔ straight ne maame fie. Yɛamantam na yɛde ne bɛdi afahyɛ. Because Yeboah Francis ɔyɛ obi a ɔni kwa tenten. Abayifoɔ ama ne date ne time a ɔbɛfiri asase so. Ɛda sunsum wiase. Sɛ woyɛ science student a, mɛmfa science mma spiritual a wotumi tena hɔ sɛ Eh stroke ɛnyɛ spiritual ɛna woso dan na sɛ obi ne wo bɛda a ɛnyɛ bɔne ɛna sɛ woso dan na sɛ ohu saman a ɛnyɛ bɔne gye wo ho because so su wiase ma me fie yɛbu a yɛma wo nyini sese so wama Ghanafoɔ anum ayɛ ɔmo dɛ wama Ghanafoɔ adwene mu ayɛ ɔmo dɛ sɛ ɔmo nya Messiah sɛ aberanteɛ mo hwɛ ne yie pa na ɔnantɛm so mo sɛ wei ɔnam wei ɔyare ɔyare paa ɔyare wei accident wom. Bad accident wɔ mu, yare a ɛnyɛ duro wɔ mu. Abusua, nsɛre bɛtɔ abɔnten no. Dodow no ara gu so rebuobuo ho ara, tii mu amuamua ara. Ɛnna asɛm no kopii Owura no ankasa ankasa akakye, ɛnna ɔse daabi. Ɛnyɛ adeɛ sɛ mɛtena hɔ ama saa nneɛma wei a temamufoɔ binom ahyɛ aseɛ mfinhyia bebrebee no, wɔde aba me nso me so. Enti me nso, ano yiye sɛ ɛfata no, mɛhwɛ na me nso mede ama Owura no. Agya susu wiase. Me nkaa sɛ spirituality nni hɔ. Me ne wo wɔ Ghana ha. Yɛ top artist Shatta Wale yɛ kyee no too mu because ɔkaa sɛ wawu ma yɛ kaa sɛ ɔde fear and panic ato Ghana foɔ so ma yɛ bɛ kyee yɛ brother yi de no kɔɔɛ na na obi na adi kan ahyɛ nkɔm sɛ ɔɔbɛ wu ɛna ɔno nso cos okay sɛ wo se me bɛ wu deɛ ma me ma wo hu sɛ deɛ wo kan no aba mu na ɔfake ne deɛ yɛ kye ɔno yɛ ankye obiara. mepatwɔ kuro a ɛyɛ serious biara no saa nneɛma wei yɛ nsosɔ so wei deɛ mede akyɛw pa na ɛbra ɛɛm yɛwura his excellency john dramani mahama the president of the country mesrɛw message yi duru hɔ a yɛ biribi fa ho wae yɛ biribi fa ho yɛ a yɛmboa regulate nneɛma wei yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a yɛka a ɛtumi affect citizens no paa side biribi a woyɛ bia no ɛwɔ sɛ citizens no ɔmo life ɛyɛ the top priority of whatever you want to do for us because we can only enjoy your good leadership when we are alive, when we are living. We cannot enjoy your leadership if we are dead. te sɛ me sɛ obi ka sɛ mewu a ɔn sɛ metaa koraa reposti mom sɛdeɛ bɛyɛ nka ɛbɛduru authorities foɔ no hɔ obi ka yɛboa na woposti adeɛ ahwɛ mewɔ numbers kakra so at least Panyin bi hwɛ me, mepɛ sɛ nka panyin no hu na nka ɔsɔ message no mu. But sɛ me ankasa in person deɛ, it doesn't affect me. Na obi a mekyerɛkyerɛ ɔsan yɛ sisi, nti ɛyɛ wɔ sɛ menhyɛ da nim nneɛma bi wɔ ho. Asɛm a mepɛ sɛ meka kakra ne sɛ, ehu, ehu tumi stress nnipa kɛse ma aduru a wɔnom koraa nyɛ adwuma. Wobɛtumi aka asɛm ato obi so. Ebi a wode wode wopɛ ɔtwɛn ɛnyɛ me me maame mo ne nkɔ. People who watch my videos and they want me to be alive. Wobɛtumi aka asɛm bi ama nkurɔfoɔ wei anya problem na aduro no a ɔrenom no a ɛreboa no no wobɛtumi asɛe saa de no ama ne pressure asen akɔ soro. Mpakyɛw ma menkyerɛ mo simple thing sɛ woyɛ stress maka saa asɛm wei akyerɛ da sɛ woyɛ stress obi ka asɛm bi na ɛpanike wo na woyɛ stress a o blood vessels no naturally it has to constrict sɛ da bi a mogya bɛtumi abɔ yi na stress na wayɛ no sɛ biribi na ɛbɛto na wobɛdwane anka woadwane nti initially na no adrenaline bɛyɛ secreted sɛ long term problem a cortisol ɛna ɛbɛyɛ release na saa mechanism wei no ɛboa ma sugar ana glucose release into your system to be able to do the ɛsɛ ɔyɛ no but me ne wo nim sɛ asɛm yɛ kan na ɛyɛ waso na ade teɛ na wani nti wonkɔ baabi nti glucose na aba no glucose na a release aba nipadua mu from the liver no wonhyɛ da mfa nyɛ hwee but asɛm na na obi ka pɛ ne hwee saa adeɛ wei tuma ma wo glucose akɔ soro abira na wonya nni diiɛ ɛno nti na video bi sɛ yɛ a na mewe ate to ɛti yɛ a na wanya abotɛ na watie na aboa wɔ wo nti na meyɛ video yi firi nnɛ kɔma ma obiara nstrɛse o wowu a na ɛnyɛ ɛno ano sɛ woma yɛ de wuo ehunahuna wɔ a de nyame se wobɛyɛ wɔ wiase no wontumi nyɛ ne fa biribi wɔ ehwɛ yɛbɔ afutuo yi mu sɛ woma yɛ hu ewuo ehunahuna wɔ a deɛ wobɛyɛ wɔ wiase no wontumi nyɛ na mmom ahobanbɔ yɛ very important ahobanbɔ yɛ very important Ntsi ebusua, nkɔmbɔ no nyina ano no, wohwɛ a na nkɛsɛ fata sɛ owura no oyi n'ano, anaasɛ deɛ ɔyɛɛ nso ne kaa no no? Ne nyinaa mu no, ma menhu adwenkyerɛ kɔmɛsisi no ase, na mma wura mfiri sɛ wobɛkyɛ ama afoforɔ nso. Meda ase. Quexicus.